A khensa ku va mpfulele channel ya Matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka liya ya ku ya a ku lovoleni or a ku landzeni ka makoti or a ku landzeni ka n'wingi wa muti wo karhi laha hi nga ta kwini i ta ku kuriseni ka xivongo ku ta ku a kwini ka muti switukulwana swi kota ku tala. mhaka hi leyiwani xana loko hi ya ku lovoleni hi ya nkarhi muni xana loko hi ya ku lovoleni hi ya nimixo or na nhlekani or loko dyambu ri pela ke laha ni lava ku khumba yini ni lava ku khumba ka hina rixaka ra Matsonga Machangani. a ni la ku khumba swa tinxaka tin'wani hi ku na swi tiva kun'wani ni ta mi byela ku ha rixaka ra so vona va endla so rixaka ra so va hina va endla so swo fana na hina Matsonga Machangani loko ku ri ke ni mina ni lava ku famba ni lava ku ta ni ya lovola nsati le maZulwini va ta ni byela ku hayi le ka hina ku fikiwa nkarhi wa so. loko ku ri ke ni i maZulu va ta ku lovoleni ka rixaka ra ka hina ha va byela ku hala ka hina ku fikiwa nkama wa so ni le ka Vatswana ni le ka Maxhosa ni le ka Mapedi se minkama yo tala ka hina Matsonga Machangani loko ku yiwa ku lovoleni ku yiwa ka ha ri mixo ku yiwa a xikarhi ka ka nkarhi lowu a xikarhi ka awara ya tsevu ni mixo ku fika awara ya khumembirhi na nhlekani lahaya xivangelonkulu i yini ke a ni loko hi ya ku lovoleni ku fambiwa na xinefu. xinefu lexiya ku fika ku cheriwa fole le ya ku ku lovoleni kona le vukon'wanini va fika va ku hayi hi leri fole n'wina vakokwani mi nga hlamali loko mi vona la mutini ku tele ku na vakon'wani va ka swimanimani va ta ku lovoleni ka xitukulwana xa n'wina swimanimani wa famba i ya evukatini. Na mina before loko va suka le kaya le va ta suka va chele fole va ku hayi n'wina vakokwani mali hi leyiwani na fole hi leriwani ntukulu wa n'wina wa famba i ya ka swimanimani i ya ku lovoleni ka nsati swilo leswi a swi va swi endliwi swi va swi endliwe ka ha ri mixo a swi endliwi na nhlekani hikuva yini na mikwembu yi va yi nga se tlela vakokwani va va va nga se tlela va va va ha ri ku xuxeni ivi va tivisiwa. ku ntukulu hi loyiwani wa famba or ntukulu hi loyi i ta ku i ya ku lovoleni ka sani se mi kuma ku vanhu vo tala hi endla swihoxo swa ku hi fika a vukon'wanini hi vo ma past twelve or hi vo ma past one ende swilo leswiya i xiyila van'wanyani va ta fika va mi endla yini va mi fayina or va mi boha va fika va ku hayi mi fike dyambu ri ri laha ri kha ri ba thavathava hi lava two thousand rand. because of what mikwembu ya muti lowuwani yi va yi se yi wisile yi ta lava ku pfuxiwa hi two thousand rand kumbe va ku hayi yi lava ku pfuxiwa hi two thousand na case ya tibiya na xigubu xa muqombhoti na case ya ti-cold drink ma ni twisisa loko hi ta ka na nhlekani leswi swa na nhlekani swa ti-traditional wedding swa ti-white wedding leswiya a hi problem leswiya mi nga swi endla na nhlekani mara xi xi kulukumba yini na that's why ku fikiwa ka ha ri mpundzu i ku va ku endleriwa. ku va ku ya hlanganisiwa mikwembu liya yimbirhi ya muti wa ka Chabalala na muti wa ka Baloyi or muti wa ka Hlungwani na muti wa ka Maluleke or muti wa ka Khubayi na muti wa ka Sithole ma ni twisisa, se leswiya swi na nkoka ngopfu hi ku mi ta kuma vanhu vo tala hi fika na nhlekani ma ni twisisa, se leswiya hi nga yi hi ku i ndhavuko wo va wa ripfumelo i ripfumelo ra ra ra ra vanhu vo karhi or ripfumelo ra vanhu vo karhi laha ni vulavula yini hi le ka hina yini Matsonga Machangani. ma vona ta swona loko mi languta ni mi nyika xikombiso loko mo suka sweswiwani n'wina mi ku mi ya enkosini enkosini loko va ta fika va mi byela va vuhosi va ku loko ze ku ba twelve ten o clock ya na nhleketa ten o clock ya nampundzu a ha lavi munhu laha masirheni loko ko ba ten mi ri ndzeni ka jarata ra masirha a va ta mi fayina ka matiko man'wanyana hikuva yini na vafi va va va nga se wisa va va va ha ri ku xuxeni va ta kota ku amukela mufi kuloni loyi a nga ta aka tiko ra vona lerintshwa leri va hanyaka eka rona. That's why na loko va ku ku yiwa etin'angeni ku yiwa nampundzu, na loko ku yiwa maphorofeteni ku yiwa nampundzu a ku yiwi nkarhi wun'wana na wun'wana. Handle ka loko mi kuma va ta mi byela ku tana ni loko dyambu ri rhendzile. Se swa le ku lovoleni swi tirha na mixo ntsena ka hina rixaka ra matsonga machangani. Dankie.